Heyi mina Iza swa ka Chauke a ka YouTube channel swa ka Chauke TV ni ba mandla ni vilela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber a ka channel swa ka Chauke TV um namuntlha Benny Mayengani the president va vi va posta ka Facebook va posta timhaka ta ku ku na ku na album ya December Revolution yi nge le ku teni mara before Benny Mayengani the president va swi vula hi vi hi swi twa kumbe ku swi vona a ka Facebook swi post-iwe hi fan ya vona yi kulukumba swinene ku nga misa n'wana wa ka Masingi ka Xikundu uma ka Xikundu va ngo i Mafavuka um ya i die hard fan ya Benny Mayengani the president yo fan leyi kulukumba ya Benny Mayengani ka ti-fan hinkwato leti ni ti tivaka so the thing i ku um Benny Mayengani u rheta humesa album hi December ya December Revolution of which ha swi tiva ku album ya december revolution ka bengoma yingani ku va ku ri album ya njhani ku va ku ri album leyi va ku yi ri na beef so i think hi swin'wana leswi nga ta endla ku bengoma yingani a pfuka kumbe a vuyela ka pace ya yena leyi hi n'wi tivaka yona um because loko u ri qambi u fanele u swi tiva ku u rhandzeriwa yini eh, aka swa music kumbe aka talenta leyi u nga na yona joan soli makamu um ni ta nyika example ya yena cause um i qambi ya xitsonga um u rhandzeriwa message um joan soli makamu mara loko o cinca a nga ha bi message swi obvious ku u ta kota na fan base yo karhi leyi a yi nga ta a nga ta yi luza kumbe ti-supporters to karhi leti a nga ta ti luza um Doctor Thomas Chauke va rhandzeliwa meseji na katara na matlangelo ma ka ma katara ya vona swi ta ta ku loko a vo cinca le ndhaku leyi a vo cinca matlangelo ma vona a va ta va luzi vanhu nkarhi wun'wana um hi ndlela yo fana na yaleyo so munhu wo fana beni mangani the president u rhandzeliwa beef that's a fact a ni ri beni mangani a tlangi beef kambe u rhandzeliwa beef so Swi la ta vula ku loko nkarhi lowu a nga ri ku tlangeni ka beef ka ti-album ta yena a swi endla ku hambiloko album yi ri kahle ku fana album leyiwani ya sweswi ya jesu according to me it's a good album but then because a yi na beef a yi le ku survive-vheni and a yi le ku veni kahle ma ma hi ndlela yo fana yaleyo so swi la ta la ku sweswi benny mayengani hi ko hi wo karhi wa yena lowu a nga ta fika a pfuka kumbe u fane a make sure ku beef yi va yi ri kona kumbe yi va yi tele ku tlula minkarhi yin'wana leyi le ndzhaku ku a ta kota ku regainer position ya yena because sweswi loko mo langutisa Mister Post so u le ku u le kule ngopfu Mister Post um u le kule a ni nge vuli ku ntlangu wa wu teka kumbe u wu tekini but u le kule ngopfu Mister Post sweswi um a ka matlangelo ma yena ma music ma vo so hi yo mo mavonelo ma mina. It's a good, it's a good move, it's a good mind, um, it's a good planning ya kwa Benny Mayengani the president aw a hleketa ku humesa album ya December Revolution um, uh, hi ndlela yo fana na that's what I can say na ku va ni celebrate na ku tsaka na fan base ya Benny Mayengani the president ku uh, leswi a va swi wisha kumbe a va swi lava um swi ta endleka kumbe se swi ta va swi ri le ku endlekeni a ka n'hweti leyi nghenaka ka yona kumbe ka n'hweti leyi ya ka yona ya december ya mikitsikitsi so ni ta kombeka minkarhi wa ku subscribe a ka youtube channel swa ka tv a hi